Ahee mina i Za swa ka Chauke ka YouTube channel swa ka Chauke TV ni ba mandla ni velela ka vanhu hinkwavo la nga nghena va subscriber a ka YouTube channel swa ka Chauke TV leyi i channel leyi kulukumba i channel leyi na loko u ya ka Mdavula ku fika ku duma duma yona u ya Bush ku duma duma yona u ya ka Mlamula ku duma duma yona u ya ni le Giyani ku duma duma yona all over ku duma duma swa ka Coke T_V hi ndlela yo fana leswo ni mi tisele YouTube la so ni ta tsakela ku a YouTube leyiwani hi ti tivisa hi ku no no tshemba nkarhi wun'wani swi nga endleka mi kuma ku a yi dumangi yo tiviwa hi mina ni ri wexe hi mfo hi we mani hi Chauke before ni ti tivisa ni i va ri yini leswi wa yi phala vurhonga hi katsaka ku T_V ya le kwini swi endla ku attack ti-YouTuber kuloni why. swa ku ka mi ta hula hi mhaka ku na soli so dlanyanya oh. u ti vona se u fikini kahle kahle wo oh, huma hi sole mbo no u te ka mi davula eh. ka mi lamula ku na n'wanyangazi eh. a giyani u ka u nga ku tisa ku na ni lera ra geri tshama kwini Ah, so ka bush u landza mina so so wa tika wa phala bro nga yimini mention no i i no wa tsani no nga yimini mention oh sanfani mi mention misava hinkwayo la ku nga na vatsonga kona ni ri wa swo yini Oh, so? Durban ya lava ni nga ri Ah, vatsongo. ah, no, a a vuwani va kona vatsongo a musa ene ni sure ku loko o vona na soli lawa interview wa soli a nga ta vula ku ka mudavula wa yi kuma i ku delela besweswo no namuntlha namuntlha hi leswi loko ku ri ku jiwani a ni ta yi interviewa namuntlha ne a ni- a ni ta swi vula namuntlha so jiwani ingaku ni yi interviewi masiku ndzhaku a ni nga swi vuli leswiya ni swi vula sweswi ku sukela sweswi ku ya mahlweni vula swo waya waya wena interview ya celebrity swi nga ku yeah, so eh, ti tivise mfo nkarhi wa ri kona eh, hi mimhayi vava um fana wa le bush bagrage yeah. Mm, youtuber um congratulations ku va u kurise channel ya wena jaoke yeah. um ku kuma subscriber a swi olovi ne yeah. a ni swi vuli hi mhaka ku ni na welani yeah. ni tshama ni swi vula ka video yin'wana ni chingela yin'wana kambe ni ku yi na mona wa vona ya eh kuma subscriber yin'we swa tika yin'we ya ya ya vutisa va ripfumelo studios va ta ku byela bra a ni ku xisi swa tika ni ku nyika yin'we Yeah. ya youtube ya no na mina khensa ku ku ku khensisiwa ka ntirho lowu ni nge le ka wona eh, hi ndlela yo fana yaleyo so namuntlha vatsonga va ka hina ni ti namuntlha ni ni landzi eh, mfowethu mayivava because u na u na u na xitori lexi a lavaka ku xi humesaka kumbe lexi a xa ha ri busy wa ha ri busy hi timhaka ta xitori kambe yini vito ra xitori mfo i mbita ya vovo mbita ya vovo ya mbita ya vovo ya so namuntlha na ta n'wi vutiselanyana swivutiso swimbirhi swinharhu mayelana na timhaka ta ta xitori lexiya ku swi ta swi fambisa ku yini ku endleka yini so mara before hi nghena kwalano mfo ni vi ni vo siku rin'wanyani . kahle kahle ni voni kha u apologize ka ni vona kha ya ka mapele the boss oh. ya ni voni kha u apologize kha ku kombe ku khomeliwa so a ni kotanga ku swi twisisa ngopfu tanihi ku a ni nga ri a ni ri busy nyana vhiki leriya so a ni koti ku twisisa so a ni la ta twisisa ku xana ku nga va ku endlekini a xikarhi ka wena mapele mi mi nga mi yo lwa kumbe u tshembisiwe ku dlawa kumbe ku biwa ku ku endleke yini before ni hlamula xivutiso xa n'wehe xa ku nga va na ku vutisa okay um eish hi le swimovaneni phetwa kahle Um, sure yeah man swa yeve um ni kombela xi- rivalela e- e xidyoho ah i do ne yeah phela van'wana vo twa ku ni ndzhaku ku va ni kombele xivala rivalele and i saw ne yeah munhu wa kombela rivalelo hi ku la ta endla peace wa kombela munhu rivalelo hikuva a vona ingaku u endle xihoxo wa kombela rivalelo munhu hi ku vona ku ingaku swilo swo karhi munhu wo karhi a swi fikangi kahle ka yena even though a ku ri swilo swa kahle okay um hi chava ku lexi nga humelela hi lexi ne hambileswi ni vulavule hi swoho kun'wanyana ne ya eh, ni poste picture yin'wanyana ne ya loko a va dume khale se va wini chongolanyana n'wananga wa vona ivi ni faka picture ya mabele the boss mm. and picture leyi a no yi thumba ni yo yi lavalava leswi ni endle effort Koni a kuma ngwenya picture ngwenya lia I think it's a cover page or it's one of his profile pictures okay se ni fika ni teka ni tsarisa swilo sweswo vona yeah se yi kuma ti-reactions nyana um eh, babela no mhaka swona hume and then a ni ri And there is girl. Our, okay. So I was supposed to submit this other research. Yeah. Our, so imani ya tlela hala exikolweni ba research leyi ni heta hi yona a ni lavanga ni heta se ni ve ni suka xikolweni hi four inside ya ko ni tirhisa uber that day ne ni ta ha four go ni save thirty rand ya mina ni vhaya awa ni teka thirty rand liya ni chela xikhwameni a ni yi vekele swo vhela ivi ni ba hi milenge ya ni fika ni ngheni ndlwini a ni teki a- a ni te- a ni like it's like a 15 20 minutes walk okay ni fika ni ngheni ndlwini ni tlela or ya loko ni ngheni ndlwini ni tlela loko ni pfuka ni kuma swa ku whatsapp ya mehe yi lo yivela yo yeve yi tele ku dlaya mfana eh Mapeleni u ku laveni u endle yini bla bla bla bla bla se mi endlela a mapeleni he wo nyanyuka it's just like hyping ya a wu swi teki enhlokweni nkarhi lowu ya e se ni tlhela ni phosa swin'wana swi bi fane na swona i timing swa wisa okay ivi ni phinda futhi ni ku va ku loko u ri top un'wana nguva topic le ku nyanyukeni phela ni titwa mundzilo so Ngwenya liya yi eka post leya ya ni nga vuya hi fo leya ku sungula leya va yi khome um ni lo ni lo wini ni lo timiyelela wo yi fika u ni sungula ni lo tshama ni kombela u apologize loko ni nga two hours me na ha yo tlela phela mpundzu yeleyo a loko ni pfuka ni tlhe ni vona leswaku swa swa ku ni nga ku na ni nga ku ni titwa ni nga ku ni twa hambi hi phinini ya ha bra mina. A ni vona xiposter post yin'wana xi ku mufana lweyi ingaku i la ku ya dya December khwatini ni kombela ku n'wi pfuna ni kombela ku mi ni lavisa yena ni ta n'wi pfuna ku a ya dyela December khwatini a bra mina ni twa ku na ni chuba ti-jokes so ni nga swi twisisi se ni endla research va se va ni byela un'wani u ka xi nyike information swa ku ni kwihi. se va swi byela ku ni le is a view un'wana un'wana a nga xi hembela xi byela ku ni ni le pitori exikolweni mm. a nga swi tivi ku hi genge leyo tlema nga ku yi tiva ngopfu ya yi ri yi mm. xavisa mm. na xavisiwa ni ndzwana mina a wu ndzwana phela wena a wu kavatla wena u xavisiwa wa ni twisanyana ya se loko a tika a ha ha fiki kwalano mi ze va ta byela ku mfo xi ni foni ni te famba n'wi DM ku loko a ni lava swa serious ta vona ku i serious kumbe to tlangela na ya eh ni ma DM ni serious ngopfu ti cheve ne time eh ndzi le ku fona fonini ni ze lwa ni byele ku a fanele n'wi byele ku ni kwini straight a fanele n'wi byela ku ni lazy view mm. so da mali ya uncle ya mina mm. va ta hanyisa na yo sweswi so So kusuka ka sweswo hi loko ku fona xinana. Okay. Xinana a ku ka mina a ni ngwenya a ni fonele hi khulubi khulubi i te ni n'wi nyika number phone ya wena n'wi Kambe xina- i mani xinana info oh ngwenya oh xi xinana xa ka gaza wena ah no a ni nkarhi un'wana swi nga endla kuma ku va nga va n'wi tivi a va xi tivi xinana lexi u va byela ku xi tivaka Oh, vula manyangatsi ha foto manyangatsi wa hansi kambe sweswo xinana u fa nga vulanga mara se ku vule wepe sweswi va ni vuli ya yena a wu vule yena eh. okay i know it's fine eh, eh, hi ndlela mahlweni eyi mfana wona sure yeah man yeah so d-man yeah I vukhulu bya for njhe ni vona mhani post leyi ma yi nga kwatisa mampela a ni yi vonangi mara loko a ku na swin'wana leswi mi nga swi endla apologise-zani so mehe ni lava ku hlamusela Colbert swa ku yin'wana mhani mhani a hi la ku twa ku yini dama ni swi kwata ngopfu a xi tele la kaya swo ngiringiringi se mehe ni n'wi ni n'wi ni nyike number foni ya yena va ni nyika number foni ya yena ni xi fonela ya so . I nga phurosese xawu kumbe swilo leswi humelele lembe ra ku hela a swa lembe ra ku hela ni swa sweswi a ni ku na swin'wana hi fanele hi nga vuli khamareni ku fana leswaku ntsengo lowu va wu lava i mali muni e a va lavi mali so ni xi fonela dimen wa fonela hi whatsapp xi ku hayi a ni twana swa ti-whatsapp call swa ti-audio mini ni ni ku fonela hi khona kasi ni fonela hi airtime leyi xi nga yi xava hi mali liya a swi lava mina xi endla mina hi yona mm. Ngwenya xexo ndzi hlamusela xo u lava yini mhani ni ku a ni lava ku chava ku post leyi mi kwatisa na ma vo se mhani lava chava ku xi kwatisa hi yona na ma vo so swilo leswi a hi swi kombisa komisa se ni ku mhani na chava ku yini ku na. ni ku bulokini mhaka vanhu humeka wa ku va ka na ha twa nchumu hi wena mm. and so diman xi hlamusela se ni swa okay diman a yi swi khomanga so xi ku loko yi nga ni khoma kahle loko a no kombela rivalelo yeah oh yeah swi ka ah, mhani a lavi rivalelo ra wena okay wo mhani ku byela ku endla yini sweswi mm. swi ku famba ka facebook mm. u ya teka picture yaleyo ya mina u nga yi endla matimba u yi lavalava u ze u yi kuma u ya tsala post ya ku kombela rivalelo u kombela riva hi xitsonga a na machaka lama matsa lexitsongo mm. loko ni xera picture liya kumbe ni post ni posta kona xi ku taka picture la u posta u kombela rivalelo a wu lerisiwa kahle kahle eh swi va ku nani because ni wese mali yo tala ni chaya tipetrol ni senda ku vanhu va kwini kwini kwini kwini kwini chaya ti-airtime ni lavana na wena mm. ele and ze chaya ti-airtime i mhaka ni nyike two hours ka apologize mhana yo tlela comment liya ni yi vona after loko ni ta va ni hete call liya na ye because se te ni nyike two hours ka call mm. oh, ya yeah.

like ni nge vuli ku ni misa phoza na phozi because they're always on top charts and yeah, this is, yeah. ni nge misi vanhu va ku fana na va buti wa oscar makamu they're always on top charts yeah. wava ni nge misi vo beni because they're always busy ku tshama ku ri na tigigi tshama ka vava malangwanya yi mi eh, eh swa tigigi a ndzi ngheni a ni vula ku a ni a ni vula ku ah vona vula wese don't get me wrong a ni not getting you wrong eh mara ni kombe ku ni hetisa eh, eh eh vele ku vula mina vele eh. a ni ku a ni nyika example ni ku ni tiyisisa leswi swi vulaka ku ku na vanhu van'wana a swi olovi ku u nga va u nga va misa because all over um loko ku ri ku a hi ngo hi weekend wo karhi ne wa swi tiva ku munhu waloye u ta va kha a performa somewhere loko u n'wi need wa u n'wi lava wa swi kota ku u u ya ya vona nkarhi wun'wana vona ti-live na ti-live video state wa swi endla ku u twa u pfuxeleleka n'wi vona wa vona so vo fana vo Mapelavhele no twisisa ku i vanhu lava u kumaka va kala. to fana na ti-gigi nkarhi wun'wana swo talatala nga ku a va ha ri busy ngopfu hi swona mhaka ya ti-gigi Sweswo tani. mapele wena Eh? u giga hi mapele swi ta ku tlhakisa mapele bo no ndzi nga ta kombisa a no kombisa elaka je khisimusi kwatini hi No. mapele a nga bukiwi wena no mapele ma eh, a ni- a ni- a ni vutisiwa sweswo okay wa bukiwa no a ndzi tshama ni vo va bukiwa ka nkarhi wa sweswi mara i munhu i qambi yo duma qambi yikulukumba mapele the boss a hi that's why ni xiqamba- dimisa wa a hi swona xiqambani ya wa swa why ni yimisa ya ha ni mana wena eza no ri misa ya a ndzi zi se ni Yeah. nyanyika nyanyika hi ndlela liya xa mbirhi hi pfumeleni la ku dya khisimusi ka yena Na va dye khisimusi. so loko loko oh, swi la ku loko vo va ta ku tlhakisa after khisimusi u nge vi na problem ku tlhakisiwa ku tlhakisiwa swi nandzike wa swi ku endliwa hi- ku- ku- ku- loko ni twa tlhakisiwa- ni twa oe a fa u nga vuli ku la ku dya khisimusi kaya a fa u vula ku wa mara hi tlhakisiwa mfu- swa vava ku dya khisimusi khwateni a ku ri dya kaya Swi- loko no tlhakisiwa after khisimusi ne Mm. swi ta vava na swona mara swi nge fani fana khisimusi khisimusi ri endleka kan'we lembeni madalo a hi mfumo wa swi twisisa ya no se december esun'wini ti one namuntlha hi le ku xuteni lana ya eh imagine se december yi va yini so ash ya so okay and kombe ku tsala hi mfoni hi kota ku pfala mhaka ya mapele hi kota ku ku vulavula mhaka lexi hi nga hi nga nghenela yona ne mm. ah, so wena mapele sweswi se mi rivalelanile ku rayita ka ha ri na problem ni vula ku swi helini swi vulavula na swin'wana na swin'wana na engale ya mapele u na tshemba ku mapele a hi nge a hi nge ku tlhakisi um a hi rivalelananangi okay hi mhani ni kombela rivalele ka yona a ni munhu yi nga yi joyelanga ya e so a wu fanele ku rivalana leswaku hi caku i ni dyela nsati na mina ni ku dyela nsati ni ku a hi khomelani ebrahimini ya e leri a ni lo ri sukela leri ya andzi so ni kombele rivalele um ri tsale ni ku ni yi vonini apology ya siku xota leswi a swi mali leswi a swa ntsengo oh, and mali oh. ni nga ta swi afford hambi hi sweswi wa swi tiva ku na n'weti ni bazile ya na swo ku hana peni a swi ta ku hana peni wa yi lavi mali kwayi I ntsengo he mzala. Hayi la mali muni? Hayi n'wehe swi boxiwe swi. A ni ku byelanga xihundleni. A wu ni byelanga a ni swi tivi. Ni ta ku byela xihundleni hayi la. A yi lavi mali. A yi spend leyi nga spend ti-petrol u yi lava lava na mali. Ya ya na ti-airtime. Eh. I kha yi la munhu wo fana na wena. Eh. A nsati wa wena lweyi. A-a nsati wa mina u le ntirhweni mfo. Ya ya so ya. ahee vatsonga va ka hina ahee so he mhaya vava ni kombe ku u tivisa vanhu na ku hlamusela vanhu ku xitori xa wena xi fambisa ku yini ku acta na vanhu lava lava nga tshukaka va lavi ku ku ku ku ku ku maybe lava a lava ku pfunaka hi swo swo karhi ku a nga fonela nambara hi a nga whatsapp nambara hi swa swo tani va lava xin'wana na xin'wana lexi u twa ku nga ku u fanele u xi vulavula u xi fikisa ka vanhu kumbe a vanhwini tanihi ku channel leyi i channel leyi voniwaka hi vanhu Eh, a ku na channel ya ku voniwa hi timbuti na ya va ripfumelo studios yi voniwa hi tivanhu leswaku ya e na pfumela hi swona e mara e hlamulani leswiya e, na so why pfumela. ku li tanihi channel leyi vonaka hi vanhu no i vanhu i voniwa hi vanhu because video leyi na swi tiva ku swa bohi va na na na ti-views to fika five okay e so i vanhu lava va se ku na vonaka lava la tsandzaka kuma three five at views ya va ku e va ku, oh, oh savo va te ngopfu va mani a a ni ni va rivele ni rivele tichannel ta koho mara va tele alright um ni endla xitori na um laha hi nga koho ka rhasa ne but hi ta ringeta ku muta sound if hi kota ku pick up ti-waves ma vo ni ta n'wi editela mpfalo yo domu ngopfu a nga tivi nchumu so ku na me ni youtuba ni ta ni ta n'wi pfuna loko hi swi kota hi ta hi ta ti-muta um ni endla xitori chauke xitori lexiyani xi nyikiwe vito ra mbita ya vona wa va yeah. mara before xitori xi huma ne ni ta hlamusela why mbita ya vona ri te njhani vito leriya yeah. ya ni ta hlamusela sweswo mara namuntlha ni ta swi hlamusela xitori lexi majority ku ta va ku ri vanhu va le bushback ridge okay. kaya ngopfungopfu va villagini la ni huma kona okay. wava so um village ya me i yitsongo ku pima lera ra ku Loko u lava ku ta hi phikizanisa na zone yo karhi a Tembisa mm. zone zone one or zone two zone three one zone yikulu ka village ya mina mm. yitsongo mara sweswi ri dume ngopfu ka million ku dume no wa swi swa ku na le ka million wa ku tivi a ni nga a ni nge se swi twa ku na le ka million a ku se duma ku fika kwalani ka ku na mina ni nga ku tiva eh yana mahlweni wa swi rhandza ku va relevant ne no ni va la tiyiswa a ni ku tivi ka million Why u ka miliyoni wa ku ti ni ri wa swi twa ku na le ka miliyoni. A ni swi twa. Mara u swi twini sweswi? Eh sweswi ni swi twini hi wena. Hmm. Eh mi ni tiva lavo justice halana lavo Ana wo khereza kona. Lavo mkhuhlu wa vona hi kola ni tiva kona. Ana wo khereza kona. Ya a hi tshiki sweswo ka me va va lama ka sera. So so so xitori lexiyana ku ta munhu wa le ka Malamulele i wun'we i Sjava vito ra yena u tirhisa vito rin'wana ra Sjava so lavan'wana ka na team va ku tala va lo volunteer one of them i thicara which makes me so much happy yo and ta va ri ku act-eni hala tlhelo is part of the committee.

ile ka tiko leri ra ra phalavura ra ku nga tala mavabyi lama ya ndhuma mm. so ya ku ta ku ta ku ri xitori xa kahle ku na actors a ni tivi nsima ku na emotion maxele xibebana xa kahle caka loko ku nga ri na sitani ta ku nyika xona ya mi na sati mfo e ya mara wo bihina swi nga ta loko mara anyway a wu tshiki sweswo so um ya lava ni va hlayaka ne the the are very instrumental like vanhu lava va ku va le komitini mandisisi okay yeah so mara xitori xi tsale hi mina ni ri one yeah eh, u teke nkarhi wo leha ku fika kwihi ku xi tsala na ku heta tolo u teki nkarhi wo xana mayevawu u teki nkarhi wo leha ku fika kwihi ku va u tsala xitori hi chavo kana ku leswi that's why na loko ni vutisa tinkambe leswaku swi ku tekela nkarhi wo fika kwini ku endla risimu ne loko munhu a ku vhiki wo twa onge u yo tshama like seven times twenty four hours a studio a-a ya xitori na ni wena u byela ku ni xi tsale masiku mangani loko ni ku ni dedicate nkarhi for xona mm. ni xi tsale five days mara swi tekile hambi hi three four months ni nga se heta sometimes ni pfula laptop hi caka ni ri ku typene mm. ni nga ha swi tivi ku ni ta type swa ku yini mm. like i'm just there maybe ni cinca ni nga this part ya huma this character ya huma this character ya huma but swi ni pfune because ni swi endle ka ha ri nkarhi ni kote ku cinca ku humesa swilo swo tala swa andza ti sala sweswi ri xitori ya wa vona um so xi na two ya ti-parts um ni nge vuli ku ti njhani because um Leswi n'wazi wo ni nyika interview leyi Chauke na khensa ni ni nge hi vulavuli ngopfu hi xona swi nga ndleli ni nga fika ni xithemende ra ngozi xi fika xi nga ndli swona so ya eh, so u nga va u nga va u nga va wa hava lava van'wana vanhu lava va nga ti submit-aku va ku va va lava ku acta na wena kumbe va la ta va ta playa role yo karhi ka ka xitori vanhu na va lave hi Chauke ni both va ku acta na vo ni nyika mali wa ndzi ya um especially ka Vatsonga ni the only thing that we lack ni

na wena chanele leswaku loko munhu a la ta advertiser something ka wena ni mm. a ti a ta invest ne a nga ndli leswaku i ntwela swa swa ntwela swa wena swa hlube leswaku loko ni nyika 500 rand ni nge ku rivali vuton'wini bya mina ta tshama ni ku kolota ya ntiyiso eh swa ntwela swa wena swa hluba unless vona ku ku na xilo lexi ni tsandzekaka ku xi endla mara u nga ni endlela u vona sweswi u nga ni endlela so vanhu va ku act-a na hi valava ni mara ni avoid-a ngopfu vanhu va le kule ka season one because ni nge va afford loko va swi emergency va fanele cover accommodation na transport leya vona swakudya and hala eh. tlhela va ta pfa va lava ku dya va vavasati kumbe va lava ku dyiwa va ri vavasati ah. eh, swi normal swilo leswiya ka swi swa ku fana leswi mm. va ta dyiwa ngopfu vana va vanhu ha swi tiva swe um eh, se loko munhu a nga ti khomi vo to n'wi dya loko munhu a lava ku dya yi tani so swi ta swi ri tani mara will try to protect everyone mara vanhu lava vakulu hinkwavo ne mm. loko va lava ku dyiwa va ta dyiwa ya ya eyi mali to kwala eyi mati Eh, eh, Yeah. na maphindaphina ku mana nga tata ni blame ku na ni me ni teke vana va vona ya va yisa va ya dyiwa loko va dya vana ya vona. ya ya eh yo wa yini palapala leyi xawu no na yi twa ni nima na wena nima na wena ya so ya hi ndlela yo fana leyi so a ka ha ri na swin'wana leswi twa ngaku maybe u nga swi vula so loko okay loko va lava ku pfuna kumbe va lava ku ku ku contribute-a swin'wana ka xitori va nga fonela nambara yini 0765 66 1277 if a wu yi twanga na yi kuma a yi humi loko se u yi type-ini u swi ri u type swa wrong ni text ka Facebook mhani vava or mhani vava mhani vava xin'wana na xin'wana xa sweswi u nga ta xi kuma hi sweswo hi xona ya no a hi nga famba mos eh ni khensini for interview ya ku ne ya eh khensini brami na mina na mina na mina na mina na khense mfo loko u ni nyike ti-chance loko ni ta va ni ku foneleni ku

so u pfumelini hi ku twisisa ku ho fana hi swi endla sweswo naswona hi swona ni vulaka swa ku na khensa loko u pfumelini loko ni ku fonela ni ku ni le ku teni hi ta endla interview wa hemba hi mehe ni nga te hi cakwe ni kombela interview ni lava ku promota xitori xa mina e u kombelini siku leri ya ri nga kombela hi rona mara namuntlha i mani namuntlha nga fona a hi mi ni nga fona ni ku okay se na khensa ku va u kombele interview hi mhaya vava Okay ahee vatsonga va ka hina ni ta kombela ku mi nga rivali ku subscribe ka YouTube channel swa ka Coke TV hi ndlela yo fana leyi vanhu hinkwavo va interview a hi na problem na lava va vonaka ku nga nkarhi wun'wani va nga va va hlangana tinhloko a va interview un'wana na un'wana a hi na problem so ni ta kombela ku mi nga rivali ku subscribe a ka YouTube channel swa ka Coke TV hi ndlela yo fana leyi a he ni kombela mi subscribe na le ka YouTube channel ya mina i mhayi vava hi laha xitori xi nga ta va kona a ni rivale sweswo mara u nga advertise u channel u ka channel mara a ni hi laha xitori xi nga ta kumeka kona hayi mi nga subscribe mi nga na nghunyana